Varhoma ku avanyisa ka vukhume mune. Loyi a tsaneke eku pfumeleni, n'wi amukeleni, kambe mi nga phikisani na yena loko mi hambana hi mianakanyo. Un'wana la nga ni matimba eku pfumeleni u dya xin'wana na xin'wana, un'wana la tsaneke eku pfumeleni u dya matsavu ntsena. Loyi a dyaka xin'wana ni xin'wana a nga tshuki a sola loyi a nga dyiki. ni loyi a nga dyiki xin'wana ni xin'wana a nga tshuki a avanyisa loyi a dyaka, hikuva i Xikwembu lexi xi n'wi amukeleke. Xana u mani wena ku avanyisa nandza wa munhu un'wana? Hambi a yima kumbe ku wa, sweswo swi tiviwa hi n'wini wa yena. Kambe u ta yima, hikuva hosi ya swi kota ku n'wi pfuxa a yima. Un'wana u pimanisa leswaku siku rin'wana ri tlula lerin'wana, kasi un'wana u pimanisa leswaku masiku hinkwawo ma fana. Un'wana ni un'wana u fanele ku tipimanisela swinene hi yexe emiehleketweni ya yena. Loyi a hlawulekisaka siku, u ri hlawulekisela hosi, ni loyi a dyaka xin'wana ni xin'wana, u endlela hosi, hikuva u khensa Xikwembu ha swona, na yena loyi a nga dyiki xin'wana ni xin'wana, u endlela hosi, kutani u khensa Xikwembu, hikuva ku hava na un'we wa hina la tihanyelaka, naswona ku hava munhu la tifelaka. Loko hi hanya, hi hanyela hosi. Loko hi fa, hi fela Hosi. Hikokwalaho, hambi hi hanya, hambi hi fa, hi va Hosi. Hikuva Kreste u file, a tlhela a pfuka a hanya, leswaku a ta va Hosi ya lava feke ni lava hanyaka. Xana wena u avanyisela yini makwenu xana? Naswona u solela yini makwenu? Kasi hinkwerhu hi ta humelela emahlweni ka xiluvelo xa Xikwembu ku avanyisiwa. Hikuva eMatsalweni Hosi yi ri, Mina ndza hanya. Hikokwalaho vanhu hinkwavo va ta ndzi khinsamela, hinkwavo va ta ku ndzi Xikwembu. Hi mukhuva wolowo, un'wana ni un'wana wa hina u ta tihlamulela hi yexe emahlweni ka Xikwembu. Loko swi ri tano, a hi tshikeni ku avanyisana. Ematshan'weni ya swona, tiboheni leswaku mi nga veki endleleni ya makwenu xo n'wi khunguvanyisa kumbe ku n'wi wisa. Ndza swi tiva ni ku kholwa swinene hikwalaho ka Hosi Yesu leswaku ku hava xilo na xin'we lexi hi xoxe xi nyameke, kambe xilo xi nyamile ntsena eka yena loyi a anakanyaka leswaku xi nyamile. Loko makwenu a twa ku vaviseka hi mhaka ya leswi wena u swi dyaka, a wa ha fambi hi rirhandzu. U nga tshuki u lovisa la nga feriwa hi Kreste hi mhaka ya leswi wena u swi dyaka. Mi nga pfumeli leswaku leswi nga swinene eka n'wina swi soriwa, hikuva mfumo wa Xikwembu a hi ku dya, a hi ku nwa, kambe i ku lulama, ni ku rhula, ni ku tsaka, hi matimba ya moya lowo kwetsima. Loyi a tirhelaka Kreste hi mukhuva wolowo u tsakisa Xikwembu naswona u khensiwa hi vanhu. Loko swi ri tano ke, a hi laveni leswi hi pfunaka ku hanya hi ku rhula ni ku akisana. U nga ha hluli ntirho wa Xikwembu hikwalaho ka swakudya. Swilo hinkwaswo swi tengile, kambe i ku hoxa loko munhu hi ku dya ka yena a khunguvanyisa van'wana. Swi sasekile loko u nga dyi nyama kumbe u nga nwi vhinyo. Niloko u titsona xilo xihi ni xihi lexi nga vangelaka makwenu ku khunguvanyeka, leswi u swi kholwaka wena embilwini ya wena a yi ve mhaka ya wena ni Xikwembu. Ku katekile munhu loyi a nga titwiki ku hoxa eswilweni leswi a vonaka leswaku swi tengile, kambe loyi a kanakanaka wa avanyisiwa loko a dya, hikuva a nga endli hi ku kholwa, kutani xin'wana ni xin'wana lexi nga endliwiki hi ku kholwa i xidyoho.